ס'איז געוועזן א חבורה אידן זענען געזעצן צוזאמען מיט א ראש חברה און די ראש חברה האט נישט געהאט קיין קינדער ס'איז אריבער נאך א יאר נאך א יאר און די יונגעלייט פון די חבורה האבן זיך אריינגעזעצט און זיי האבן מחליט געווען וואס קען מען טון מיטן ראש חברה זענען זיי אריינגעגאנגען צו זייער רעבן. אונז זענען אריין קומען זיך אויסוויינען אין זאל שכב האט נישט קיין קינדער פאקט אריין אזוי פיל אין אונז זאגט זייער רבי ער איז שוין א געהאלפענער און טאקע סוף יאר איז אים געבוירן געווארן א קינד צו קומען שלישי למילה האט ר' שכב'רע געמאכט א חבירה און איינער האט זיך אויפגעשטעלט געזאגט ר' שכב'רע אונז האבן שוין געארבעט פאר אייך, איר זאלט האבן קינדער, און זענען שוין נתגלה געווארן אז איר גייט האבן קינדער, פרעגט ער ווי אזוי, האט מען פארציילט, מ'איז אריין צום רעבן, און מ'האט פארציילט פארן רעבן די מעשה אז ער האט נישט קיין קינדער, און דער רבי האט געזאגט איר זענט א געהאלפענער, זאגט דער ראש חברה, איך וועל אייך זאגן וואס איז געוועזן, כ'האב נישט געהאט קיין קינדער, מ'איז געלאפן צו דאקטוירים איינס נאכן צווייטן, נאך און נאך, ביז מ'האט מיר געזאגט אז אין תל אביב, דארט איז דא א דאקטאר, בין איך אריינגעגאנגען צום רעבן זאגן רעבע, דער רעבע האט מיר געזאגט איך זאל פארגן דאקטוירים, איך גיי צום צווייטן אבער אין תל אביב, אין תל אביב חלילה קען מען נכשל ווערן מיט ריאות אסירות. האט אים דער רבי געזאגט, אזוי? דו האסט מורא פאר דעם? זאגט ער, יא, גענוג וואס איך ווער אזוי נכשל, איך דארף נאך, ווי זאגט מען עס, זען ביי די אויגן? אויב אזוי, דו ביסט א געהאלפענער. און דער רבי זאגט, סטאפ, מאך גארנישט, טו מער גארנישט, און אזוי איז ער נפקד געווארן, ער האט געהאט ביז א יאר א קינד. א געוואלדיגע זאך וואס מען זעט דא, אבער וואס מען דארף ארויסנעמען איז די נקודה, א מענטש גייט און ער גייט אויף די גאס און ער נעמט זיך אונטער, איך וועל, איך וויל זיין וואויל, איך וויל זיין גוט, איך וויל עפעס קוקן, איך קוק נישט, און אינמיטן טרעפט ער זיך, יוי, ער קוקט שוין, אויש, גייט ער צעבראכן, אה, ווער בין איך? זאג מיר רבי איד, שלמה המלך זאגט אים, דו זאלסטו וויסן איין זאך, שטייט נישט כשיצוצו בחוץ, אמצו אחו, דו טרעפסט זיך אינמיטן, יוי, איך בין שוין בחוץ, איך בין שוין נישט חלילה אונטער די שכינה, איך בין שוין בחוץ, איך האב שוין געקוקט, זאגט ער, ניין, העשק ח, דעמאלטס באקומסטו א קיש, טאמער דו האלטסט אינמיטן, יוי איך האלט שוין מיט קוקן, דריי אוועק דיין קאפ, יעצט באקומסטו דעם קיש, זיי נישט קיין שוטה, ישו קיינעם איז נישט שיק אויס פיאות, דריי דיך אויס, האלט דיך איין, און אז דו טוסט עס פון איין קלייניקייט, האסט שוין אנגעזען וואס דו האסט אנגעזען, אה איך בין שוין גארנישט ווערט, ניין! יעצט געב איין פארמאך די אויג, זאלסטו וויסן אז נשיקה פון רבונו של עולם דאס איז די גרעסטע טובה פאר דיר. וואס ס'איז געווען איז געווען, פון יעצט וועל איך זיין גוט.